Insellmulkom u nilqgħukom għat-triq tagħna ta' din il-ġimgħa. Iva, fil-fatt qegħdin, kif tistgħu tinnutaw, fi Triq Żarenu Dalli. Birżebbuġa.
Son daqqa, eh? Ġenb Marki. Ġenb Marki.
U forsi tistaqsuni min kien dan Żaren Dalli? Min kien Żaren Dalli?
Iva, till ċans ħa ngħidlek. It-triq ġiet imsemmija għal Żaren Dalli fl-1975. Issa, Tazaren dalli kien politiku li jagħmel xi żmien ukoll fil-Parlament. Tajjeb, imma illi ħan nitkellmu ftit fuq u qed tagħmilha inti kien l-ewwel president tal-Birzeb Buġa Water Polo Club. Jekk jgħalli għana, nu jiskurjali tortijak. Mela, u Ħdejja għandi il-coach u administrattiv, insomma, spjega inti x'tagħmel mal-klabb ta' Birżebbuġa. Mela jiena qed impjegat hawnhekk nieħu ħsieb il-nursery tal-għawm u tal-water polo. Kemm ilu jeżisti l-klabb ta' Birżebbuġa? Oriġinarjament beda fil-55. Bħala l-ewwel President kien hawn Saren Dalli. Eh, fuq da kont ngħid jien. Eh.
Kien beda l-klabb kien beda f'post jgħidulu ta' naċċ sa tesat ma nafx fejn jiġi, ma naf li fil-lokalità. Labu naċċ.
Però ovvjament issa riċenti imbena mill-ġdid bl-ilma ħelu u
L-aħħar appell tiegħek kun hawn ħafna żgħażagħ minn Biżebbuġa anke mill-inħawi li jixtiequ jibdew dal-isport għaliex importanti. Importanti l-ewwel ħaġa huwa sport sabiħ ħafna. Il-fitness li jtik huwa xi ħaġa inkredibbli, jiġifieri. Jagħmillek l-abdominals.
Din it-triq hekk immorru lura mitt sena ilu ma kienx hawn il-bini li hawn illum, imma minnha kien jgħaddi anke wied u fil-ġnub tagħha kont issib il-qasab. U allura Kif spiċċat it-triq li llum? Għaliex fl-erbatax ta' Marzu 1926 ġiet pjanata l-knisja li nafu llum. Fil-fatt dakinhar kien beda x-xogħol fuq il-pedament tal-knisja. Imbagħad fid-29 ta' Awwissu tal-1926, L-Isqof Mauro Caruana qiegħed l-ewwel ġebla b'mod solenni. U kien propju grazzi għal dak l-Isqof illi din ġiet il-Knisja ta' San Pietru, għax xtaq li tkun għal San Pietru, għax kien għad m'hawnx Knisja waħda ddedikata lilu biss. Il-Knisja ta' Birżebbuġa tlestit f'fażijiet differenti, mhux hekk? Sakemm imbagħad fl-1951 kienet lesta totalment sakemm ġie l-Arċisqof Mercieca fl-1977 u kkonsagra, u l-kappillan ta' hawnhekk x'jismu? Don Anton Galea Scanura. Brav.
U int? Jiena Joseph Abdilla. Kappillan kemm ilek hawnhekk? Jien ili hawnhekk ftit iżjed minn sitt snin. U għidilna ftit hekk l-attivitajiet li ivvintajt int wara kollox. Tajjeb. Le, fil-fatt mhux ivvintajt jien, ħafna affarijiet sibthom hawn, hawnhekk dejjem kien hawn ambjent sabiħ ta' familja li nippruvaw anki nintegraw nies minn backgrounds differenti, minn ambjenti, kulħadd bl-istorja tiegħu. U dawn l-aħħar erba' snin ukoll bdiet tdid l-attività Milied fil-Pjazza li fil-bidu tal-istaġun tal-Milied noħolqu ambjent ta' familja billi ħafna talenti, ħafna nies anki b'ideat differenti jagħtu sehemhom, joħorġu ħafna inizjattivi sbieħ illi jressquna iżjed flimkien u jħolqu iżjed ambjent ta' raħal magħqud u ta' parroċċa attiva.
U kull sena wkoll fuq it-Suntier voluntiera tal-Armar tal-Knisja qed ipoġġu lil Birżebbuġa fuq il-kalendarju tal-Milied. Jason u Peter, kif int Jace? Mhux ħażin għall-grazzja t'Alla. Jace, x'inhi din l-idea? Mela,
din hija r-raba' sena li qed nagħmlu dil-biċċa xogħol għal żmien tal-festi tal-Milied. Fil-fatt l-ewwel sena konna għamilna s-siġra l-kbira li kienet tmien sulari. It-tieni sena konna għamilna 24 siġra imdawlin u sinkronizzati. Is-sena l-oħra minna siġra kbira, ħames sulari u mekkanizzata ddur. Dejjem tivvinta, Walter.
Dis-sena, dis-sena ħsibna li mmorru għal xi ħaġa naqs, daqsxejn differenti. U din nies ikunu jistgħu jitelgħu fuqha biex hekk dak li jkun jieħu ritratt u jkollu rikordju ta' ta' dil-biċċa xogħol li għamilna. Tom ta' Birżebbuġa qed imorru għas-social media wkoll għas-selfie. Peter, għidtli biex ma nkellmekx. Għidli x'tagħmel malajr, Pete. Xejn, jiena jkun hemm bżonn għadi nixtrom il-ħadid u njawmu U żeba qalu li. Żeba hija. Żeba fidej. U minn fuq l-iżlitta ta' Father Christmas aħna ngħidulkom saħħa niltaqgħu l-ġimgħa d-dieħla fejn ħammorru l-ġimgħa d-dieħla? Ħammorru żewġ toroq, Triq San Franġisk u Triq il-Kapuċċini. Ċaw għalikom. Furjana.
Furjana. Ċaw. Merry Christmas!